Tak, meselem, tak, alynmaýar ol. Dogry, aldy. Tak. Ine, bir ýa iki wideo meselem çekdik we gysgaça meselem şul ugurlaryň üstünde durup geçdik. Meselem, ondan soň käbir sebäpler boldy, boş wagt tapdym, tapmadym, biraz başgarak işlerim boldy. Meselem, wideo çekmäge elligmedi. Ine, täzeden meselem üçünji wideony çekip otyrys.

Bu wideoda geleýin näme diýdi. Tak aldyk. Şeýledim bolsa. Tak F11-de basaýly. Meselem zat ýerinde wirtuallaşdyrma ýagny daşary ýurtlarda zatlary virtualization diýip gitýär. Ýa-da konteýner programmalary bar. Ikisinem ulanýas meselem. Ýöne esasy meselem bärde şu wagt wideoda meselem wirtuallaşdyrma geçer. Indi wirtuallaşdyrma gysgaça näme? Meselem geleýli diýeli meselem biz

Diýeli Windows. Meselem, indi diýeli meselem bize 3 sany kompýuter gerek. 3 sany kompýuter. Birini meselem tuşdaýda goýýar, ýene bir kompýuter gerek. Meselem, ýene bir kompýuter gerek. Diýeli meselem bize 3 sany kompýuter gerek meselem bir zady öwrenmek üçin. Sebäbi kompýuter meselem serwer hökmünde, kompýuter meselem ulanyjy klaýent hökmünde, arada-da biziň meselem zadymyz bar, biri-birine baglanyşdyryp oýnaýarys, biri-birini meselem döwüşdirip, ýykyşdyryp, Bulaşdyraý näet ýa birine bir zat etýäs bolýar. Meselem şo üç kompýuteriň biri öçýär. Ýa işlemän galýar ýa bir ýalňyş etýäs bir zatda düzetmeli bolýar düzetip bilmeýäs onam. Indi şon ýaly ýagdaýlarda näme birinjidenä biz üç sany kompýuter goýup üç sany kompýuteram ýaňky ýala köp köp kişi üçin mümkin däl. Indi Birinjiden üçden kompýuter gerek, gymmat çykýar. Üçünjiden meselem, näleýin birazjyk effort ýa zähmet, ýa kynçylygam köp. Indi diýeli meselem biz üç dan kompýuter tapyp, şoň üstünde işläp, olaňam birinde meselem oşipka çyksa, ýa problema çyksa, ýa işlemän galsa, onuň üstünde aýratyn problemasyny çekip oturmakdan, meselem biz wirtuallaşdyrma ulanmak has peýdaly bolýar. Indi wirtuallaşdyrma näme? Indi geldik meselem biz bir zady öwrenmek üçin diýdik meselem üç dan kompýuter gerek diýdik.

Problema çykdy, işlemän galdy. Biz täzeden meselem edil şuny ýaly hyýaly ýagdaýda kompýuterçik döredebilýäs. Biziň asyl kompýuterimiz adaty ýagdaýda işläp durmaly. Indi wirtuallaşdyrma bizde şonuň ýaly peýdasy bar. Indi bulaý öwrenmek üçin diýdik. Wirtuallaşdyrma. Häzir meselem diýeli Linux ulanarys, MacOS ulanarys, ony ýaly ýagdaýlarda näme etjek gelip? Ýa Windows ýedini ulanarys, ýedi-ä könelik gitdi welin. Windows on ulan oktýabrlerde Windows on bir ulanyň. Şol ýaly ýagdaýda näme etjek? Her gezek meselem operasion sistemi üýtgeşik gerek bolup, täzeläp oturjakmy öz operasion sistemany? Şony ýazatda, şony ýaly kynçylyklar bolan üçin, meselem biz wirtuallaşdyrma ulanýas. Bir kompýuteriň içinde hyýaly ýagdaýda näçe sany, üç-dört sany kompýuter islege görä döredi bilýäs. Içinde dislenik ýagdaýda operasion sistemany gurna bilýäs ýa ýykyp, döwüp, hiç hili tapawudy ýok. Özümiz şony edibilýäs. Wirtuallaşdyrma bize şo peýdany berýär. Indi. Gylyp biz öwrenmek üçin wirtuallaşdyrma nähili peýda getirýär şony geçdik indi ondan başga edaralardada wirtuallaşdyrma ulanylýar näme nähili ulanylýar edaralarda diýeli ullakan bir kompýuter bar serwer diýip göz öňüňize getiriň diýeli bize näme gerekdir serwer gurmak üçin giňişleýin tehniçeskiýa girip oturjak gäp Içinde diýeli, näme bolup bilýär? Meselem, faýllary, papkalary, zatlary saklaýan bir merkezi ýagdaýda serwerler. Ondan soň, programmistlaň ýazan kodyny saklaýan, işledýän şony aýratyn bir serwerler. Indi, ondan başga, şu taýdaky hemme zatlar, meselem, merkezi ýagdaýda gözegçilik edip durýan, o, birinji wideoda geçdik-ä, Kamerler artly apparatlar gurnaýarys diýdik, gaz ýetişdirdik, biri gözegçilik etýär diýdik. Indi şoňa meňzeş gözegçilik etmek üçin ýene bir çäre guralyň. Indi diýjek bolýan bize üç sany çäre guraýalyň. Indi ondan başga bir çärwüň içinde hemmesini gurnap bolanok, gurnap bolýar. Ony ýaly edemizde nähilek bolýar? Meselem, birinjiden, management course diýip bir zat bar, meselem, IT ýa kompýuter ugrunda. Näme etýär? Bir meselem, hemme zat bir ýerde kaşa bolup ýatsa, şol meselem baryp biri üstünde işlemek, düzetmek ýa täze bir zat goşmaly bolsa ýa işlemeýän zady düzetjek bolsa kyn düşýär. Sebäbi bulaşyp ýatyr, kaşa nirde näme bolup ýörer belli-dä, bulanmyjak. Indi, meselem, iň ähti zat göz öňüňe getiriň, bir komnat bar, öňki edil öý öý temasynda bir komnatymyz bar. Içinde diýeli, ýatylýan jaýam şu taýda, kuhnýa-da şu taýda, banýa-da şu taýda, nälektýän iýişjek ýeriňem şu taýda, telewizor goýjak ýeriňem şu taýda. Hemme zat bir-birine kaşa bolup durýar. Meselem, şol komnatda sen normal işläsiň gelermi, höwes bolarmy? Ýok. Arkaýyn meselem normal işläberin-de. Ondan näme bolýar? Bir komnat, ullakan jaýyň içinde hemme zat akan-mükan edip birje komnat goýanyňdan, meselem, şu jaýy hyýal ýagdaýda ýene bir öz içinde komnatlara bölmek has aňsat we arassa gowy düşýär. Meselem, ýatjak komnatyň aýry, iýişjek komnatyň aýry, banýaň aýry, nädip diýen başga-da telewizor görjek ýa oturyşjak zady etjek komnatyň aýry bolsa meselem öz üçin özüň üçin udobno bolýar. Meselem, şo komnata girip işläsiň gelýär, şo jaý seň üçin gaty rahat özüne çekýär. Hemme zat bir-biriniň içinde, kaşa bolup ýatanda. Edil şonuň ýaly kompýuterde, serwerde-de şolar ýaly. Kaşa bolup ýatsa, meselem, hiç kim baryp onuň üstüne işläsi ýa düzedişi hiç kim geçiresi gelmeýär, kämilleşdirip täze zat goşasy gelmeýär. Indi, şonuň üçin, meselem, edarada näme etýäris? Geldik, edil ýaňky diýdik, hemme zady, meselem, ýaňky ýaly faýllary, papkalary saklaýan serwerimiz, programmistiň ýaly programmasyny işledip durýan serwerimiz, Gizlin maglumatlary saklaýan serwerimiz, gözegçilik etmek üçin ýene bir serwerimiz, Gadik Koýanç tak, gözegçilik etmek üçin ýene bir serwerimiz. Hersine birinjiden aýratyn serwer almak birazjyk gymmatrak düşýär. Ikinjiden, meselem, hemmesini bir serwerde birleşdirmegem ýaňky ýaly kaşa bolup ýatýar, olam bize, meselem, kynrak düşýär. Şonuň üçin hem, meselem, şular ýaly edaralarda, zatlarda wirtuallaşmak şonuň ýaly peýdany etýär. Meselem, wirtualyny kompýuter, serwerleri döretýän serwerçikler, şonuň üçin-de, meselem, hersine özüne degişli bolan Nähili etdigiň? Programmany ýa-ge degişli bolan zady gurnap goýýan. Şol meselem edaralarda wirtuallaşdyrma näme üçin ulanylýar? Ana şol. Meselem has bir serweri hyýaly ýagdaýlarda böleklere bölüp, hyýaly ýagdaýda serwer çykdy döretmege peýda ýetir. Olam näme üçin ýa hyýala? Hemme zat arassa bolup durar ýaly. Indi ondan başga, mundan başga-da ulanylýan ýerler bolup biler, ýöne men prosta mesele götürdüm, ýöne bärler bize paka gyzykly däl teknikçe. Şu wagtça bize meselem näme üçin gyzyk biz wirtuallaşdyrma öz kompýutermizde gurnaýarys, öz kompýuterimize wirtualnyý kompýuterçikler dörederis, şonuň üçin-de meselem gerek bolan operasion sistemalary gurnarys. Indi ondan başga öz kompýuterimize öwren otyrkak wirtuallaşdyrmaň ýene bir peýdasy bar, snapshotlar alyp bilýäris. Snapshotlar näme? Bratçik ýokarrak temalarda wiruslar, zatlar analiz edemizde diýeli.

Status. Status. Üýt ýazyp bilmedim. Statusy. Status diýilýän zat näme? Ýagdaýy. Şu wagt kompýuteriň içinde meselem plan programma gurnapsyň, plan dokument goýupsyň, plan hili işläpsiň. Şo wagtyň edil kompýuter özümizdäki meselem Windows kompýuterimiz ýadynda saklaýar. Indiki gezek meselem birden şu kompýuter wirus bulaşdyrdy ýa özümiz bir zat seçdik, bir zat aýyrdyk, udaýyz etdik, ýalňyşdyk.

Olam bilemok UI zat maňa gowy däl onçilik bulanmam görem ok bulanasym bolmaýar indi. Şonçilik meselem maňa birazjyk bulaşygrak geldi ýa-da azajyk käbir ýerlerinde meselem serwer ýuwaş işleýär wirtualny kompýuteriň şol ýaly problemalar bar. Şonçilik hem meselem iň arassa wariant näme mugt ýagdaýda berilýän virtual box. Indi gelýäs virtual box-a. Tak şudak ýazaýyn mugt. Virtual box. Geldik YouTube aç ýazýas öz Assan saýtyna girip alýas Assan saýtdan näme üçin alýas biz Afens sekurtda geçýäs näme üçin Afens Assan saýtyndan almaly ine geldik tak getting start downloada basýas ine Bärde meselem näme windows ulanýamykaň windows macos ulanýamykaň macos linux ulanýamykaň linux o taýlaryna düşündirip oturjakka ondan başga meselem virtual box yň meselem extension pegi bar extension pegem bize gerekli extension pegi näme etýär meselem biz häzir meselem virus analiz bolsun ýa bad usb ile bad usb bolmaly men Indi iki zatdan reklama ýaly zat edäýlik. Meselem, şular ýaly fleşka zatlar meselem gurnap başlanyňda, meselem, şuny ýaly biderek işlemeli, meselem, wirtual kompýuterlerde etmek, wirtualnyý, hyýaly ýagdaýda kompýuterlerimizde etmek arassa bolýar öz kompýuterimize, asyl bloknotiň kompýuterimize zyýan ýetmez ýaly. Onuň üçin hem meselem, fleşkany sokduk, USB, USB-ni dakdyk kompýuterimize, şola meselem, wirtual kompýuteriň içinde işläp dursun diýsek, ýa şoňa meňzeş üýtgeşik bir funksiýalardan peýdalanjak bolsak, bize ekstension pak gerek. Bilemok, ýedi nokat, bir nokat alty diýýär, onda öz içine gelýän hem bolmagy mümkin, ýöne gelip şu tabka assetden download bassak, ekstension pagam skaçat bolar. Indi gelin, meňki linux ulan otyn, on üçin linuxdan öň üçäde gelýär, diýeli ki windows ulanýan bolsaň, windowsa basdyk, şulaý ýapyp, meselem skaçat bolar. Men öň etdim meselem, oň üçin maňa gerek däl. Indi Siziň etmeli işiňiz, meselem, şu wideony gören bolsaňyz, gelýäňiz, öçübaçy öz kompýuteriňizi haýsy operasion sistema ulanýan bolsaňyz, skaça atýaň. Ondan başga, geldik, biz meselem, ilki bilen Windows ulanýan bolsaňyz, bize bir Linux gerek. Sebäbi hem Linux öwrenmeli, hem Windows öwrenmeli. Geljekde belki Mac-os hem öwrenip bileris, sebäbi ýaňky ýaly malware-di bolsun, wirus analizi zat diýipdi, ýa wirus näme ýokdy, şo zatlary öwrenmek üçin meselem bize Mac-am gerek bolýar. Sebäbi garşy tarapdaky adam bize Ýazylan wirus, meselem, Mac üçin hem ýazylyp bilýär. Meselem, şolaryň üstünde analiz geçirmek üçin ýa düzmek üçin Mac-a bize gerek bolup durýar. Indi, tak, indi geldik, meselem, şolar ýaly iş üçin bize başga-da operation sistemalar gerek bolýar. Onuň üçin hem näme Windows ulanýarmysoň, bize bir Linux gerek. Linux-a, meselem, Ýutubda ýa eýlede beýlede meselem Kali Linux diýýär, Parrot Linux diýýär. Olar ýaly nählik deýin fantastika zatlara ulanmarys. Nählik deýin olaň meselem peýdaly tarapy bar siziň ulanjak programmalaryňyz zatlaryňyz taýýar ýagdaýda gelýär. Indi bize meselem olar ýaly köp Berilýän programma bize gerek ýa esasy ýagdaýda häzir meselem bu kursda bolsun opşi ýagdaýda offensiw kursda bolsun esasy ulanjak programmalar belli bäş alty sany esasy programmalar bar şony biz islendik ýagdaýdaky linuksda ýa islendik ýagdaýda windowsda bolsun gurnap edip bolýar esasy meselem eşdilýän meselem ýalan urgun geldi nälik diýip Programmistler ýa nälet diýeň, beýleki offense security-dan ýa kiberhowpsuzlykdan mysal gyzyklanýanlar bolsun ýa ýaňy başlanlaň, köpüsinde şeýle bir pikir bolýar kellelerine. Şul ugurdan işlejek bolsaň ýa şul ugurdan bir zat etjek bolsaň, hökman Linux ulanmaly diýip bir zat bar. Indi iki müň ýigrimi iki Windows on bir zat çykyşdyrdy, zat etdi. Indi käbir funksiýalar, meselem, hem paçti Linux-da edibiljek hemme zadyňyzy Windows-da-da edibilýäň. WSL ulanarsyňyz ýa gerek kylp programmany Windows-a ulanarsyňyz, tapawudy ýok. Linux ulanyň, Windows ulanyň, Mac-os ulanyň, Offense Security bolsun, Kiberhowpsuzlyk bolsun, hemmesiniň her ugurdan meselem işläp bilýär. Emma ýaňky ýaly programmist bolsa ýa Offense Security-çi bolsa Linux ulanýar, ony ýaňky standart özüňize goýmak gerekkä. Indi. Biz onda-da meselem Linux nähili işleýär? Bir göz aýlamak üçin bize bir Linux gerek. Meselem, biz bärde näme edilýän? Kali Linux-daky zatlaryň hemmesini biz ulananda berilýän programmalar. Şonuň üçin meselem, ulanmaýan programmalarymyz biderek kompýuteriň meselem RAM-yny bolsun, CPU-syny bolsun iýip dur ýa prosesoryny. Bize gerekgä zat biderek biziň kompýuterimize agram salýar. Onuň üçin iň ýeňil meselem ýedi ýüz megabaýt göwrümi bar, debilni ustanowka ederis. Gerekli hemme programmalaryň bir-birden elden ugruna alyp bileris. Bir-birden hemme programmamyz diýen bizde esasan bäş-alty sany programma bar. Şolaryň hemmesini bir-birden elimizde gurnap, ondan soň meselem şu Debian-yň üstünde işläp. Şonuň üçin meselem gelýäs Debian.org-a girýäs. Tak açylmazmyka? Tak. Esasy ekranda meselem download diýip çykdy, basaýly.

Bize näme? Ýankýalak bir ýerde wirus düzertýär, bir ýerde bir zat gurnar. Biz meselem Windows gerek bolsa öz Windowsymyzdan ulanmak, ulanmaly däl meselem ulanmazlyk maslahat berilýär. Meselem wirtualnyý kompýuteriň içinde ýene bir özümize aýratyn bir Windows gurnasak, hemme etjek işlerimizi şondan etsek has arassa bolýar edýän işimiz. Onuň üçin hem gelýär Windowsyň özünden skachat edýär. Ony bilýänsiňizem köpüňiz. Tak windows iso download diýýän windows on ýedi munuň nireden tapawudy ýok ikisem etjek işimiz etjek işimize biziň etjek işimize şu wagtça ýaraýar onuň üçin ýöne meselem on ýedi on nireden tapawudy ýok özüňizde on bir ýa on alty has gowy taýýar indi gelýäňiz bärden meselem saýlaşdyrýaňyz windows on meselem multi edişin gerek zat etýäňiz tak ýedimi Bärdenem meselem iňlisçe diliňiz saýlaýaňyz download basýaňyz muny ýaňy skaçat bolýar. Hemmäňiz hemme zat taýyn bolýar şu taýda da eliňizde meselem iň soňunda dört sany zat bolýar. Virtual boxyň özi, extension pegi, Debian bolýar i Windows on bolýar. Indiki gezegem meselem indiki gezek kurs üçin meselem şu zatlar gerek. Ýuwaş-ýuwaşdan gurnap başlar. Ýaňky diýşim ýaly Windows öwrenýäs diýdik, olam içine girip oturmys, bize esasan gerek ýerleri bolýar, şony öwreneris, gerek ýerleri diýemizde nälik, meselem registerler bolup bilýär, Windowsda registerler nähili işleýär, ýa offense security, ýa wirus düzeniňizde malware bolupdyr, registerleriň üstünde işläp, işlemeli bolýar, ýa malware analiz edeňizde, sistema giren wirus näme etipdir, ýa. Nälik diýen. Şoňa meňzeş registrdäki bahalary üýtgetip durun. Şony görmek üçinem de meselem registriň nämedigini, registriň kompýuterdäki nämedigini bilmek Windowsda şol gerek. Ýeli group policy bolup bilýär, local security policy bolup bilýär. Onýa zatlara geçeris. Gyýklyja kiçiräk Active Directory gurnar. Oň üstünden iş geçirer. Ondan başga Linux sistema nähili işleýär, oň o sistemany öwrenmek bize has gerek. Ondan soň şeýdip şeýdip sistemany gysgaça öwreneris, edil içine girip çuňlaşyp öwrenmeris. Ondan soň, meselem, ýuwaşjyk programmirlamaga geçip başlarys. Programmirlama geçeris. Umuman programma nähili işleýär? Programmirlama diýýän zadymyz oňa bir Pythonda ýa JavaScriptde zat-da ýazyp oturman, sistema programmasyny ýazarys. Ýa-da içme, C bolar, Go bolar, şony ýazyp bilerdi. Meselem, sistema programma ýazar. Sistemada etjek işimiz näle etjek? Meselem, ýa-da Windows sistema öz programmalaryny bilen diýeniňizi etdirip bilmek. Şony ýazyp oturýarsyňyz.

Ine, umuman, şuňky wideo gysgaça şul. Kän uzak wagt alyp durmadym. Gysgaça wirtuallaşdyrmak näme, oňa düşündik, biz näme üçin ulanýarys, oňa düşündik. Ondan soň şu zatlary özüňiz seçäýdiň, indiki taýyn bolsun. Indiki hepde, meselem, başardygymdan her hepde dowamly wideo wideo goýmaga çalyşaryn. Käbir problemalar, ýa-da ýaňky ýaly meseleler çykmasa. Dowamyada biz her hepde meselem täze wideo goýup durarys. Şonda meselem siz maňa bir zatlar öwredersiňiz, meselem gelersiňiz, ýa-da käwagt gaçjak grupbamyzda siz maňa bir zatlar öwredersiňiz, men size bir zatlar öwrederin, şeýdip bir-birimize bir zat öwredip obşi, meselem nälekteyini, şul sferany immnada offense security tarapyny meselem şul ugry meselem gitdikçe kämilleşdireris, täze hünärmenler taýynlarys ýa özümiz taýynlanarys, bir zatlar öwreneris, bir zatlar alarys, bir zatlar bereris. Umuman maksat şol.